Nilqakom għal din is-serata u nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom. Introduzzjoni żgħira għal din is-serata tal-lejla. Bżonn it-tletinijiet, twieldet għaqda li sa mill-bidu tagħha ħadmet ħafna Malti f'oqsma differenti bħal-letteratura u l-kultura. Sa mill-bidu wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-għaqda kien it-tqanqil tal-interess fost l-istudenti tal-Università. Għaldaqstant, l-istudenti tal-Università dejjem kienu r-ruħ tal-għaqda. Minnhom toħroġ l-enerġija biex il-mutur tal-għaqda jibqa' jiffunzjona. Madwar erbgħin sena wara li twaqqfet l-għaqda, jiġifieri fis-sebgħinijiet, il-mutur tagħha kien għadu għaddej fost l-oħrajn għaliex l-istudenti Universitarji kienu attivi fiha. Billi qed insemmu xi attivitajiet li seħħew f'dak id-diċennju bħall-kxif tal-irħama fil-Bibljoteka tal-Università biex tfakkar iluq l-40 sena mit-twaqqif tagħha minn Rużar Griffa u Ġużè Bonnici fil-71 u l-volulmu sbieħ li ħareġ fit-72. Waqt li kien qed iseħħ dan kollu minn fost l-istudenti universitarji, il-Professur John Portelli kien is-Segretarju tal-Għaqda bejn it-72 u t-73. Illum, f'laqgħa unika bħal din ser niltaqgħu ma' John Portelli bħala l-eks Segretarju tal-Għaqda, iżda mhux biss, għaliex Portelli huwa wkoll professur, akkademiku u awtur. Fl-aħħar ir-rwol li semmejt snin ilu kien magħruf ukoll bħala Ġan Pitt. Illum il-ġurnata John Portelli huwa professur tal-Filosofija, Politika u Tmexxija tal-Edukazzjoni fid-Dipartiment tal-Istudji Umanistiċi, Xjenzi Soċjali u l-Edukazzjoni għall-Ġustizzja Soċjali ġewwa l-Università ta' Toronto. Ilu jgħix il-Kanada mill-1977 u għalhekk iż-żjara tiegħu f'Malta ma stajniex inħalluha tgħaddi mingħajr ma nagħtuha l-importanza li jistħoqqilha. Barra l-pubblikazzjonijiet fil-qasam tiegħu huwa ppubblika żewġ kotba tal-poeżiji bil-Malti u bit-traduzzjoni għall-Ingliż, Bejn Żewġ Dinjiet, 2003, u Taħt iċ-Ċirat, 2008. Fost l-oħrajn, xogħol minn tiegħu deher ukoll fl-antoloġija Id-Demm Jinżel Bħax-Xita, 2009, u Sekwenzi ta' Tluq, 2010. Wieħed mir-regoli tal-għaqda dejjem kien li torganizza u tikkwota li torganizza sessjonijiet ta' programmi ta' studju kif ukoll programmi ta' qari ta' xogħlijiet letterarji Maltin u tippromwovi kull manifestazzjoni u rappreżentazzjoni bil-Malti. Hekk seħħ matul is-snin, hekk illum qed naraw dan l-irwol moqdi b'mod ħaj. Ma rridx intawwal wisq u għalhekk se ntemm l-introduzzjoni tiegħi b'dan il-ħsieb. Meta twaqqaf dan il-kumitat ad interim għal sena lkoll kemm aħna ħarisna lura lejn il-punt tat-tluq u ħsibna fuq min aħna, x'jagħżilna minn għaqdiet oħrajn u x'jagħmilna l-Għaqda tal-Malti Università. Fuq kollox b'ħafna entużjażmu għemminna fil-futur. Wardju qed jikteb hekk, Let us learn from the past to profit by the present, and from the present to live better in the future. Għalhekk, fid-dawl tal-laqgħa tal-lum nistaqsi, x'inhi l-għaqda fil-preżent jekk ma tirrikonoxxix il-passat tagħha li minnu trawmet u ddakkret? X'inhi għaqda jekk ma tgħaqqadx il-passat mal-preżent tagħha biex minnu titgħallem u tikber? X'inhi għaqda jekk fi ħdanha ma tgħaqqadx il-membri kollha tagħha? Skużawni, Professur, u l-President tal-Għaqda. Grazzi ħafna, Irène, ta' din l-introduzzjoni. Grazzi lilkom kollha. Bi pjaċir, pjaċir kbir. Inti ħaġenni għandi John Putelli għax ma jridnix inti ħtiti. Inti ġamen għalija. Din il-laqa. Din il-laqa seħħet bis-saħħa ta' ADM u Dipartiment tal-Malti u aħna kburin u ħadna din l-opportunità għax bħalma għalet li l-eruq tagħna x'inhu, minn fejn ġej. U ħa nibda nsaqsik xi ftit mistoqsijiet biex forsi dak li jkun isir jafek daqsxejn aħjar. Meta kont student fl-Università ta' Malta, ma kellekx il-Malti bħala suġġett, imma kont fuq linja oħra. X'ħajrek li tidħol fl-Art? Qabel xejn irrid nirringrazzja lilek, Elio, lil Adrian u lil Bernard u l-oħra u lil Ellen u l-oħrajn kollha li ħadu l-kubi x'issir din is-serata illejla. Fil-fatt jiena kont student tal-Malti u tal-Filosofija sewwa u t-tnejn mill-li kienu fil-grupp tiegħi, Mario Debono u mara tiegħu Phyllis, jiena nafha Phyllis mifsud, Konna, konna, konna general jiġifieri, Malti minn għalija konna xi sbatax, filosofija kont jien waħdi. Insomma, jiġifieri jiena kont naf bl-għaqda qabel dħalt l-università għax sentejn qabel dħalt l-università l-għaqda kienet nidiet kompetizzjoni ta' ta' essays 'il dawk li konna il-junior college. Hu u jiena ktibt esej u rbaħt l-ewwel premju u għadni niftakar ta' hawn il-ktieb San Ġwann ta' Ġużè Galea. Għadu għandi, jiġifieri, rajt. Jiġifieri minn dejjem kelli kont miġbud għall-Malti. Ma kellix għalfejn xi ħadd jikkonvinċini illi nagħti s-sehem li nista' bħala student bil-għaqda. Bil-għaqda. Kienet ġo fija. Fil-fatt 72, 73 kienet L-ewwel sena, naħseb, Sidi Ġieli diġà kont kont kont imħajjar. U kien hemm kien hemm nies li kienu ħabirku u lilna l-ġodda u kien hemm kuntatt mal-Junior College ukoll. Kienu kienu ħajruna ħafna. Minn studenti kien niftakar li kienu jħabirku kien hemm Mario Costa, ma nafx ma nafx sar minnu. Kien hemm ċertu wieħed George Muscat minn minn Karl Balzan. Kien hemm Cesare Catan li qed idur il-bliet miegħu tal-aħħar. U kien hemm ieħor ukoll mir-Rabat mifsud. Franz. Franz, mifsud. Kollha kienu fl-għaqda. Kollha kienu fl-għaqda u kienu qabilna. Kien naf kienu xi sentejn qabilna. George mifsud kien sentejn qabilna wkoll. U kienu jħajruna dak li għadna kif bdejna nidhakar. Ma rrid insemmi wkoll li jiena Form Four u Form Five għallimni l-Malti kien Don Franz Camilleri u naħseb minn hemm li bdejt inkun aktar imħeġġeġ biex nitgħallem il-Malti sewwa. Qabel Don Franz, insomma, li kien hemm kien jgħallimna l-Malti Aħseb kemm hemm mur. Ħilithom kollha, imma Dun Franz kien. Dun Franz aħseb. Kamilè kien kellu passjoni ħafna għall-Malti u kien jgħallem. U kien fl-għaqda Dun Franz? Le, le, le, ma kienx fl-għaqda. Dak iż-żmien, dak iż-żmien, sa fejn naf jiena, trid tkun student tal-Università biex tkun fl-għaqda tal-Malti Università. Inżidx, kien hemm ħafna, diversi għaqdiet oħrajn dak iż-żmien. Kien hemm il-moviment Qawmien Letterarju. Insomma, li twaqqaf fis-sittinijiet diġà. Dak kont kont membru tiegħu wkoll. Kien hemm l-Għaqda Letterarja Maltija naħseb li għadha teżisti jew le dik. Għadha li waqfet għadha ċar. Jiġifieri Alfred de Gabriele? Ekku, dak Gabriele kien dak dak kont membru tagħha wkoll. Kien hemm l-Għaqda Kittieba Żgħażagħ mingħajr li jeżżamm biċ-ċantar kien kien għamel ħafna kien żmien kien jieħu ħsieb. Mbagħad kien hemm l-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti trid tkun iggradwat u ktibt sew biex issir membru tal-Akkademja tal-Malti. U mbagħad kien hemm l-Għaqda tal-Malti Università. Jiġifieri l-Għaqda tal-Malti Università kellha r-rwol li tiġbor l-istudenti mhux biss tal-Malti imma studenti oħrajn. U fil-fatt kellna studenti oħrajn tal-Istorja, tal-Liġi, li kienu attivi. U bla niftakar jiena, Dak per eżempju Reno Borg kien storja, dak kien attiv. Barra kien hemm għal żmien Frendo li kien speaker, Michael Frendo ukoll kien għamel żmien kien kien involut, Joe Effect Zahra kien involut, eh, u l-Ministru l-ieħor x'inhu tal-Affarijiet Barranin, Francis Zammit Dimech ukoll għamel żmien kien involut. Mbagħad kien hemm Ġużeppi Xkembri li għamel żmien kien involut ukoll. U Karl, ma Karl kien Malti jiġifieri, Karl kien involut ukoll. Dawn qed insemmi nies li ma kinux Malti. Li ma kinux kellhom.
U xorta waħda kienu involuti. Minn fakultajiet tax-xjenza ma niftakar il-ħadd li kien involut. Imma fit-teżi ta' Joe Borg jikkwota li fil-bidu tas-snin 70 inti kont is-Segretarju. Ovvjament għedtilna li l-Presidenza kienet ta' Ġużanne. Il-President dejjem kien, skont il-Kostituzzjoni, mhux il-Kap, il-Professur. Tinsiex, kien il-Professur tad-Dipartiment, kien ikun hemm wieħed biss. Dari, hu l-professor, u l-full professor kien ikun biss il-kap tad-dipartiment. U dak ha jibqa' forrat sakemm jirtira jiġifieri, mhux kif qegħdin issa. Mhux qed ngħid li issa mhux sewwa, issa qed niffollow, qed insegwu aktar il-patterns ta' barra minn Malta. Qabel konna nsegwu l-patterns Ingliżi li tbiddlu wkoll. X'kien ir-role tiegħek bħala Segretarju? X'kien jinvolvi li tkun Segretarju ta' Għaqda tal-Malti imma fi snin sebgħin, fis-snin sebgħin mhux illum? Li kien jinvolvi, naturalment, bħala Segretarju, kull meta niltaqgħu u bħala Kumitat, bejn tliet ġimgħat u bejn kull tliet ġimgħat u ħames ġimgħat, jien kont inżomm il-minuti Dak il-minuti kontinti hawn il-Professur Aquilina jekk kienet tidrabha biex tbixxarhom, ma kien ibiddel xejn jiġifieri hu. Korrispondenza kienet tkun fis-segretarju. Dawk prinċipalment, imma wkoll fil-72, 73 waqfet qisha federazzjoni tal-Għaqdiet tal-Malti kienet tisseħħ il-Kunsill tal-Malti. Ma nafx għadiex teżisti. Huma il-Kunsill tal-Malti kien konna niltaqgħu isi kull xahrejn u kien kien kompost il-Kunsill b'rappreżentanti ta' kull għaqda tal-Malti li kien hemm, jiġifieri l-Akkademja, l-Għaqda tal-Malti Università, l-Għaqda Kittieba Żgħażagħ, l-Għaqda Letterarja u l-Moviment. U s-Segretarju kien ikun ir-rappreżentant. U dak iż-żmien il-President kien għadu Ġużè Galea tal-Akkademja. U mbagħad kien hemm Boris Sguria wara. Insomma.
Kif kontu tħarsu lejn l-għaqdiet l-oħra jew kif kontu taħdmu mal-għaqdiet l-oħra? Kien ikun hemm rivalità, kien ikun hemm qbil, kontu torganizzaw attivitajiet flimkien? Speċi kif kontu tħarsu lejn xulxin. Ma naħsibx li konna organizzajna affarijiet flimkien ma' għaqdiet oħrajn, għalkemm il-Kunsill sa meta qabad imbagħad sal-75, 76 kienu organizzaw affarijiet flimkien. Ma kienx hemm xi kompetizzjoni, imma imma aħna kellna kellna l-aspett tagħna, jiġifieri li naħdmu għall-Malti fl-università. Tinsiehx l-università konna elfejn student bejn wieħed u ieħor u u Ma nafx sħabi kif kienu jħossu imma jiena kont inħoss li kien hemm bias kontra l-Malti wkoll dak iż-żmien. Forsi mhux mhux aħrax ħafna imma kien hemm. U ma nafx sħabna l-istudenti l-oħrajn kif kienu jarawna lilna li konna naħdmu fl-għaqda fl-għaqda tal-Malti. Dak iż-żmien fis-sebgħinijiet il-moviment Awmin Letterarju kien għadu l-aktar għaqda tal-Malti qawwija mingħajr dubju ta' xejn jiġifieri. Kellhom, kellhom, kellna xi nkont membru, jien kont membru tal-għaqdiet kollha u kont immur għal dawk ta' darba fis-sena meta jeleġġu, kont immur kollha. Konferenzi ġenerali. Konferenzi ġenerali, kont immurhom kollha. u l-ġurnali kont nixtrihom kollha, u meta jkun hemm xi tnedija għal xi poeżiji jew kitbiet għal għal xi sejħa ta' ġabra, kont nibgħat il-kors. Ma' kulħadd, jiġifieri. Huwa tardi, anke niftakar dal-għaqda kittieba f'żgħażagħ kien hemm Eku, wieħed, għaliex fis-sebgħinijiet, tal-moviment kellhom ieħor isfar u u iswed ma niftakarx ismu. Hekk u ġabulna għand Frate Gabriele kien jgħallimni s-sekonda, il-Liceo. Hekk u hekk. Jiġifieri qed inżemmilek 73 xi ħaġa hekk. Mhux hekk eżatt, eh. U kull sena u aħna tal-għadu ta' Malti kotba ma konniex noħorġu, konna noħorġu leħen Malti, imma l-leħen Malti kien f'idejn l-għalliema. Ġieli kienu jippubblikaw xi poeżiji tal-istudenti, u forsi xi e-papers jew studji li saru mit-teżijiet, imma l-biċċa l-kbira kien għall-akkademiċi u aħna l-istudenti ma, bir-rispett kollu, ma naħs, ma konniex ikkonsidrati bħala akkademiċi biżżejjed. Kont qed nidħlu fil, fil, kif, Toħorġu sejħiet ta' xogħlijiet mhux mhux f'idejkom kienet tkun, mhux f'idej l-għaqda kienet tkun. Fil-Leħen il-Malti le, kien f'idejn id-Dipartiment tal-Malti. F'idejn id-Dipartiment, l-għaqda ma kinitx hemm. Le, kienet hemm imma imma imma ma kenniex jiġifieri l-awtorità li niddeċiedu x'se nippubblikaw u mhux se nippubblikaw. B'hekk imbagħad tal-istudenti Mario Costa u Cesare u ċertu ieħor Mario Falzon u George Muscat kienu ħarġu l-Musbigħ. U dak kien joħroġ xi darbtejn fis-sena U naħseb, ma nafx kemm kemm dar joħroġ, dak iż-żmien ukoll l-istudenti kollha.